Бернинди башка дәресләргә зыян китермичә, татар телен менә шундый зур дәрәҗәгә күтәреп укытып бара. Һәм укытып кына тигел, шушы татар теле нигезендә, татар теле укуы нигезендә анда үзешчән сәнгатьләр эшли, анда терлек күргәзмәләр, анда төрле, төрле-төрле милли хәрәкәтле булган. Класстан тыш эш алып барыла. Зур эш алып барыла. Шуңа күрә, шуңа күрә берничә ел чагыштырмасын күрсәтеп, менә 10 ел эчендә, әйтик, Яктылык мәктәбе нинди дәрәҗәгә җиткән, йогы белән капланалар дигәндә, йогы белән ничек имтиханнар бирәләр. Менә шундый аның чыгышы бик кирәкле, Радик. Бик кирәкле, сез аны әзерләпсез, значит, теге фактлар белән, цифрлар белән һәммәсен күрсәтеп, бөтен Камышлы районына күрсәтсәгез яхшы булыр иде. Мин аны менә Фәйрәк абыйга әйтте, килгәндә әйттем. Фәрхат абыйны шалтыратты, без укытучылар белән киңәшләштек.

Обмен опытом дигәне бар инде, тәҗрибә алу бит инде. Монда бит инде без анда барабыз бит инде нәрсәкәй, өндәргә. Чөнки Камышлы районында бер авылда гына ике сәгать, бер сәгать калган татар тел. Бүтән авылларда ноль. Без монда бер специалист та юк, нәрсәкәй, укытучы буларак. Безгә нәрсә сөйләр, шуны эшлибез. Сез, әгәр дә шулай уйласагыз,

Татар балаларга әлифба укытылмый. Садикларда, директор садиклар белән сөйләшеп чыктым, балалар хәзер ярмәктә 100% татар кешесе, балалар бер-берсе белән аралашалар русча. Чөнки садикларда, садикларда өйрәтәләр балаларны только нигә, русча сөйләшергә, нәрсәгәдер өйрәтәләр дә инде. Мин аны белмим, мин ни түгел, нәрсә әле преподаватель түгел. Воспин нәрсәгә тәрбияче дә түгел. Менә шуларны аңлашырга. Без аларга өндәргә барабыз, соралырга барабыз. Әгәр дә инде без ошышырга, өйрәтергә, нәрсәгә бармак белән төртеп күрсә, безнең эшнең нәтиҗәсе кирегә генә була. Без аларга барабыз, Соралырга, әйдәгез, егетләр, нәрсәкәй, татар авылы һәрвакыт татарның чишмәсе булып торган бит инде, милләтнең чишмәсе ул. Әгәр дә авыл, татар авылларында чишмә корырса, безнең милләт бүген юк, юкка чыккан дигән була бит инде. Менә Илгиз Гыйләфшинең философы буенча җәмгыять үсә, спираль образный. Менә бер буын узды, без яңадан әйләнеп кайттык, яңадан эшкә тотынабыз. Хәзер татар телен яңадан ачарга, яңадан аякка бастырырга. Без бит Безнең нәрсәкәй теләк ун гына, ун. Безнең сезнең сорауларыбыз сезнең зена барырга как специалисты. Әгәр теле чыгыш ясыйсыз килмәсә инде, ну ясамагыз, ну как безнең байрак эксперт булачак.
Как эксперт булачак кына.
Как эксперт булачак. Гафу итәсең.
Гафу итәсең.
Мәҗит тел төбе нәрсә турында бара? Алар, камышлылар, нәрсә ди, безгә, без ди, егыны ди, әгәр рус теленнән татар телен кертсәк ди, тагын өстәмә мәнфәгатьләрне алсак ди, безнең егыбыз ди, аска төшә ди. Егыбыз егыла ди. Егыла ди. Ә безнең максат бит, менә бит, яктылык мәктәбендә, Егылмый, киресенчә, әле зур дәрәҗәдә үтә. Хотя татар теле монда мешать итми беркемгә дә. Сезнең чыгышыгыз анда специалист булырга. Менә, җегетләр, карагыз әле, без шундый тәртиптә алып барабыз. Безнең шундый, значит, сәгатьләр укытыла. Менә җыгының результатлары, нәтиҗәләре менә, күрегез, карагыз. Чтобы дать им ответ, чтобы они не прикрывались. Значит, татар телен кертсәк агар, без харап булабыз диеп. Төп аргументларының шул. Әй, төп максат менә шул сезнең чыгышыгыз. Вот теге вакытта утырышта ул Так, давайте. Әйбәт минутта чыгыш ясады. Вообще,
вот шул инициатива кемнән чыга ул? Бездән. Бездән. Ну, вообще вот это... Камышлыга бару. Камышлыга. Камышлада җыелышы вот этот... Кем вообще вышел? Менә инсинда туган тел оешмасы. Туган телнең оешмасы. Чөнки менә дүрт оешма вәкилләр утыра. Бөтенегезнең уставын карадым. Татар телен саклап калу безнең төп максат. Татар теле булмаса, безнең милләт юк дигән сүз. Менә... Мин все понимаю.

Мукшы татар авылларына и пока нигә учетный планнарына туган телне кертмиләр, чыгармый торган булды. Менә төптән түгел әле. Это зависит от уроклардан. Непосредственно мөмкинлек ул, значит, мәктәп директоры хәл итә инде. Әлбәттә. Ученый совет, педагогический совет, алар хәл итәләр. Но ведь алар чем вот прикрывается? Вот Юк. двумя э, вещами. Яктырып, И мы что-то мешает. Яктырып, менә гранул түгел, менә безнең оешмалар гранул. Яктырып ул, менә ара кунак булып барам да. Кунак, алар кунак. При необходимости гына. При необходимости.
Билләхи менә сезне чыгып, э, өндәргә кирәкми. Менә Просто прошу, чтобы это было Ә менә мин сине прикрою.
Сезнең Без бит әйтәбез инде үзебезнең чыгышыбызда, Радик. Әйтәбез. Менә безнең... Я ант итәм, бәтен сатыда. Әйе, Крыма утыртырсың. Әгәр Крымда минем сүлизм килсә, сүләтәбез. Кирәк дисә, берсенә дә тел теш тидермәс. Юк, аларның чыгыш ясаулары Значит, һич шиксез килә. Алар үзләре может станарга. Ә ничек менә яктылыкта? Да, тукта мин дә кимәле. Хәзер, хәзер, синең соравыңа кем инициатор? Менә, значит, автономия, туган тел, дуслык, 13 э, елда без конференцию собирали, да? Татар телен саклап калу турында. Э, монда инициаторлар без барыбыз да.

Алар нарга инкарь итәләр безнең теләкләребезне. Безнең эшебез нәрсәгә кирәк ул вакытта? Әгәр үз кулыбыз белән шуны да хәл итә алмагач. Әгәр алар, менә шушы мин дальше думаю, әгәр алар ул конференциядә, әйтик, бер положительный итогка килмәсәләр, нәтиҗәгә килмәсәләр, тогда мы

Бөтен татар теле укытучылары була, берәр икешәр манда үзләре әйтә, әйтәләр алар. Бөтен детсад директорлары була, заведующийлары була инде, директор, заведующий, начальник. Аннан соң инде мин соралдым,

Максат мәктәп саклап калырга. Әгәр дә инде нинди бурыччылык кирәк, алар нәрсәкәй? Безнең әсбапларыбыз юк, ди. Диделәр инде менә Канюкаев булышала. Әнвәр абый булышала. Нидән? Мин аларга бирдем. Чирмешән районы белән безнең Камышлы районы тугандаш. Алар әсбапларны мин декабрьдә хатны китереп бирдем уже Илдарга. Просто арасына әз генә этеп ибәрергә. Бабар кускац, кабын букабыз этеп ибәрәсен машина эшләп бит. Шат шул гына кирәктер. Әгәр дә инде представительный делегация булса, яхшы гына барып сөйләшеп, бер-беребезне аңлап, кирәклеген аңлап алсак, барыбер аны эшләргә. Әгәр дә бүген аны эшләмәсәк, икенче елга сын була уже. Бөтен мәктәпләрдә, Нурзайләнә дә, әле анда бер мәктәптә бар, бер-ике сәгать керә атнасына.

Күптән кузгатабыз, күптән сөйлибез бу мәсьәләне, дәресләр турында, сәләтләр турында. Менә олимпиада Алькинада узды, Камышыда узды, Нарсың тагын Камышыда узды. Укытучылар нәрсә диләр, татар теле укытучылары? Без ди гел заявка бирәбез ди, завучка өч сәгать минимум. Ел саен бирәбез заявка. Безгә ди кайтаралар ди ул заявканы

Мәктәптә, бөтен, бөтен, мәктәптә, бөтен мәктәпләр власть в любом месте за всю конституцию отвечает, җавап бирә. Власть региональная, министр образования үзеннән үзе, сельское хозяйство үзеннән үзе, ә глава или Меркушкин, алар за, за барысы өчен дә җавап бирә. Народное образование.
Барысы өчен дә. Илдар, Илдар.
Илдар Шәфигуллович анда. Илдар Шәфигуллович. Районда бөтенесе татарлар. Маңгыртлар. Ул анда Эшли бер 30 ел түгел икән. Юк. 20 дән артык инде. Әйтсәң әлдә народное образование урыс анда команда. Еще может быть. Еще можно было понять. А качан анда кругом татарлар, глава администрации татар. Юк, монда образовательная круга бар. Образовательная круга. Алар командует

Ул әйтмәскә дә мөмкин. Аның өчен әйтмиләр собраниедә.
Это зависит не от него даже, а зависит от директора школы.
Монда инде максат шундый, даже не максат, сәбәп. Ата-аналар балаларын югары белем йортларына кертергә дип, яхшы имтиханнарны тапшырсыннар дип, алар әлбәттә үзләре баш тарталар. Татар телендә.

Шакуров та бер хат. Монысы инде бөтен округларга, бөтен директорларга өлкә буенча менә әзерлек әле хат. Әйе, әйе. Син аны алып бар, ул эчтәлекле язылган анда. Әйе. Һәм инде нәрсә дим? Менә монда үрнәкләр бар. Безнең зур белгечләр, авиация, космос, медицина, бик зур докторлар бар, академиклар бар. Алар Җиденче класска чикле менә Камышлы һәм башка районнарда Самара өлкәсендәге кешеләр турында сүз бара. Менә шул ук Колючев җиденче класска чикле тик татарча гына укыган. Шуның ише үрнәкләр бик күп. Әйе, бик күп. Берничек тә аларга киртә булмаган зур белгеч булырга. Татарстанда бик яхшы аргумент бар. Әйе. Шаймиев үзе дә. Әйе, Пуча авылында.

Баранов Шамил кайда эш бара мин. Ну бер хотя бы ике первый руководитель кирәк барыбер. Шакур узын беләсез состояние сана алып барып булмый. Әгәр дә инде глава районга бөтен замнар гына барса нәрсен. Мин китәмен тоже.
Так кемнең менә кем бар аны әни. Так Галиутдинов и этот Гөлфия без икәү барабыз. Так ни.
Тукта.